Ayyaana kabajamaa Ayyaana Iid Al Adhaa kanaan baga Rabbi isin gahe warra baranaa ka bara hegeree Rabbi isin haa taasisu. Guyyaan har'a keessa jirru irra jabaa guyyaati. guyyaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa yawma alhajji alakbar guyyaa rabbiin je'ee yaame irra caalaa guyyaadhaa keessa jirra guyyaa kana keessa hujii hedduu rabbiin nurra taasise ta duraa salaata ciidaa kana halamaanii yeroo salaata irraa deebine udhiyyaa nuti qallu sani sadaffaan fira dubbisuu fi rakkataa fi miskiina gargaaruu dhabaa nyaachisuu fi dhukkubsataa gaafachuu waan hawaasa walitti hidhu waan tokkummaa hawaasaa uumuu hojjatuudha obboleeyyan islaamaa Kanaaf guyyaa kabajaa kana keessatti rakkataa yaadachuu, beelawaa nyaachisuu, namni dhuunfa danda'e dhuunfatti, ka dhuunfa dadhabees warra wal tahee waan akkanarra hojjatu, ka yataamaa nyaachisu irratti hojjatu, ka rakkataa daara baasu irratti hojjatu wajji wal gargaarree guyyaa gammachuun akka ta nama hundaa taatu gammachuu tanarra dalaguu dhufeesis. Obboleeyyan Islaamaa! Walitti qabamiinsa arra asiin walitti qabamtan kanaan walitti qabamiinsa fuula Rabbitti walitti qabamtan yaadadhaa. Diin keessan jabeessaa. Guyyaan ayyaanaa guyyaa Rabbitti Rabbi ufitti dallansiisaniimi. Guyyaan ayyaanaa guyyaa keessatti ma'asiyaa dalaganiimi. Guyyaan arraa irra guddaa guyyaati. Dilirraa uf eeguu barbaachisa. Gammachuu keessa dabarree daangaa Rabbiin godhe bira dabruu hin qabnu. Gammachuun Islaamaa gammachuu daangaa qabdu. Bashannanni Islaamaa bashannana ibaadaa wajji wal qabatu. Hogguma hajji irraa baane iidul adhaan dhufte. Hogga soomana irraa baane iiddi fixriidhaa dhufte. Ibaadaa wajji wal qabataadha. Gammachuun nuti gammannulleen gammachuu ibaadaati. Kanaaf seera ibaadaadhaa seera amantii eeggachaadhaa ayyaana keenya ayyaaneeffanna dargaggeessa keenya dargaggeessaa fi shamarran hadaraa diin keessan jabeessa amaanaa abbaa keessanii jabeessa amaanaa dirra dawaa jabeessa biyya teessan guddisa biyya teessan maqaa faarsa maqaa bareedaa uwwisa Biyyi dire abbootiin biyya bareedduu isiniif kennite, biyya kabajaa, biyya wajji jireenyaa, biyya wal jaalalaa, biyya san abboonni isiniif kenne. Zabana keessan keessatti amaanan abbootaa akka hin banne, kabajaa abbaa keessanii eegaa. Waan Dirre Dhawaa fayyadu irratti tattaaffii godhaa. Biyya tana magaalaa seenaa, magaalaa taarikaa fi hadaaraa magaalaa tana guddisuuf tattaaffii taasisaa. Obboleeyyan Islaamaa! Irra deebinee Iida Barakaa, Iida Nasrii, Iida Nagayaa, ta biyya teenya nageenyi nuu dhufu, nagaya biyyaa Rabbi nuu fidu, Iida akkasii Rabbi nuu haa taasisu, warra milkiin asirraa gale isin haa taasisu. Jazaakumullahu khayran. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.